Нэһилиэкпит ытык кырдьаҕастарын, ытыктыыр, убаастыыр аҕаларбытын, эһэлэрбитин, эһигитини аан дойдуга аҕам саастаах дьоннор күннэринэн эҕэрдэлиибит уонна киниэхэ аналлаах, кинилэргэ аналлаах нэдиэлэ дьаһалларын чэрчитинэн бүгүн биһи нэһилиэкпит инники сайдыытыгар көмүс көлөһүннэрин тохпут нэһилиэк инники сайдыытын түстээбит, ытык-мааны үлэһит дьоннорбут үлэлэрин-хамнастарын, олохторун-дьаһыктарын туһунан биэриини саҕалыыбыт. Гражданскай сэрии түмүктэнэн, нус-хас олох салҕанан, отутус сыллар бүтүүлэригэр тыа сиригэр сайдыы саҕаланан, бастакы коллективнай хаһаайыстыбалар тэриллэн барбыттара. Биир-биир алаастарга бытанан олорор сахалар сүөһүлэрин, сылгыларын, туттар тэриллэрин табаарыстыбаларга холбообуттара салгыы улаатан кэҥээн артыаллар, онтон отутус сыллар саҥаларыттан колхозтар тэриллибиттэрэ. Одьулуун нэһилиэгэр бастакы Емельянов аатын колхоз отут икки сыллаахха кулун тутар ыйга дьабыылы эҥэр олорор ыаллартан тэриллибитэ. Бэрэссэдээтэлинэн бастакы артыалы төрүттээбит Гаврил Никитич Дьатыгнаев быыбардамыта. Нөҥүө сылыгар холкуос аата уларыйан Карл Маркс аатын сүкпүтэ, бэрэссэдээтэлинэн седающев Григорий Иванович талыллыбыта. Онтон холкуос киинэ Саһыл Уйалаахха буолбута. Салгыы холкуос бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбиттэрэ седающев Тимофей Иванович, Григорьев Гаврил Гаврильевич, Дешковскай Никита Никитич, Бетюнев Дмитрий, Михайлов Николай Никентьевич, Ботуутчин Никита Ильич, Долбаев Константин Прокопьевич, Егоров Василий Назарович, Тоскин Тимофей Гаврильевич Бабаҕа үрэх сүнньүнэн сытар ыаллар эмиэ холбоһоннор отут икки сыллаахха табаарыстыбалары тэрийбиттэрэ, онтон холбоһоннор тэбэн этэркээйитэ аттыал буолбуттара. Отут биэс сыллаахха Баһылай Алааһыгар кииннэнэн Ашникидзе аатынан холкуос тэриммиттэрэ. Холкуоска бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбиттэрэ бастакы табаарыстыбаны тэрийбит Ефимов Иван Иннокентьевич, Николаев Петр Саввич, Нестроев Иван Константинович, Артемеев Николай Васильевич II, Федотов Афанасий Григорьевич, Николаев Гаврил Саввич, Ноев Иван Михайлович уонна Иннокентьев Гаврил Семенович Арсенгизелар бүөһүн сыллаахха Маркостарга холбоһуохтара диэри бабаҕаларыгар үлэлээн-хамсаан ньырбааччы олорбуттара. Хонду эҥэр ыаллар сүүрбэ тоҕус сыллаахха үс табаарыстыбаны тэрийбиттэрэ, отут сыллаахха кыһыл чөмө хартыал, онтон отут түөрт сыллаахха кыһыл чөмө колхоз тэриммиттэрэ, ити колхозтарын отут аҕыс сыллаахха аатын уларытан трактор диэн ааттаабыттара. Бэрэссэдээтэллэринэн үлэлээбиттэрэ эмиэ бастакы табаарыстыбаны тэрийбит Степанов Николай Афанасьевич, бастакы анал үөрэхтээх Пирожков Константин Афанасьевич, Старостин Михаил Михайлович уонна Григорьев Гаврил Гаврильевич

кыанар өттүлэрэ нууччалыы ампаар дьиэлэри туттан барбыттара отута сыллар ортолоруттан наати чытысы хытысы тыраактардар кэлэннэр сири кытта үлэҕэ улахан чэпчэтии буолбута үлэ хаамыыта да сыытамсыйбыта отута сыллар бүтүүлэригэр дойду үрдүнэн бөһүөлэктэри бүдүҥсүтүү политиката ыытыллан түөрт уон сыллаахха маркыстар дьабыылаҕа олохсуйан бастакы дьиэлэри алаастартан көһөрөн киллэртээбиттэрэ Биһиэхэ сылларга сайдыы биир чыпчаалынан илиис уотун аҕалбыт локомотивтар буолбуттара. Дьабыылаҕа биһиэхэ сыллаахха бастакыбын локомотив машиһынан анал үөрэҕи барбыт Яковлев Николай Егорович үлэлээбитэ. Онтон нэһилиэк бастакы монтера Сибиряков Гермоген Маркович уолларга ыалларга уот тардыбыта. Сүүрбэ биэс от күүһэ күүстээх локомотив кыаҕын толору туһанар инниттэн Николай Егорович тимир ууһа седалищев Апанасий Апанасьевичтыын мындырдык толкуйдаан, уотунан үлэлии циркуляр эрбиини, бурдук мэлийэр миэлиҥсэни оҥорбуттара уонна пилораманы үлэлэппиттэрэ. Бу саҥа арыйыылары көрө араас сиртэн кэлэллэр этэ диэн Николай Егорович ахтыытыгар суруйар. Ити курдук ыарахан илии үлэтин солбуйар Бииртэн биир саҥалар, арыйыылар олоххо киирэн, дьон олоҕун чэпчэтэн испиттэрэ. Араас сылларга үлэлээн ааспыт колхоз председателлэрэ үксүлэрэ төһө да үөрэҕэ суох дьон буоллаллар, сахалыы толкуйдарынан, үлэни тэрийэр дьоҕурдарынан, дьулуурдарынан салайтаран, күүстэрин харыстаабакка үлэлээбиттэрэ, нэһилиэктэрин сайдыы суолугар сирдээбиттэрэ. Аһыы-үөлү дэлэтэн, дьоннорун олохторун тупсарарга, колхозтарга сүөһүнү дэлэтэн саҥа хотоннору, бурдуктарын харайарга маҥхаһайдары тутулаабыттара, үлэлиир хонтуораламмыттара. Колхозтаахтар сүһү-ас элбээн, бурдук ыһыыта кэҥээн, үлэ күнүгэр аахсар эттэрэ, арыылара бурдуктара элбээн, аччык аҥаардаах сылдьар дьон арыый сэниэлэммиттэрэ. Тыһыынча тоҕус сүүс быһан аҕыс сыллаахха партия колхозтары бөдөҥсөтүү политикатын ыытан, Одьулуун уонна нэһи... Бол... Амма билиҥҥиттэн Болугур нэһилиэктэрин колхозтара холбоһоннор биир Ленин аатын колхоз буолбуттара. Бу колхозка председателинэн сылгы Тоскин Тимофей Гаврильевич, оконешников Николай Семенович, Николаев Егор Семенович уонна Коркин Егор Прокопьевич совхозтар тэриллиэхтэрэ диэри үлэлээбиттэрэ. Бу үлэлээн ааспыт бэрэссэдээтэллэртэн биллэр-көстөр суолу хаалларбыт, Одьулуун нэһилиэгэ инники сайдыытыгар улахан оҥкулун уурбут киһинэн Егор Семенович Николаев буолар. Үрдүк үөрэхтээх, аныгылыы өйдөөх-санаалаах эдэр киһи биһион аҕыс сыллаахха Одьулуҥа главнай агрономунан анан, ананан кэлиэҕиттэн уон икки сыл устата үлэлээн ааспытын кэннэ санаатахха, нэһилиэккэ техническэй да культурнай да революцияны оҥоронон барбыт эбит. Олортон сүрүннэрин ааттыахха ааттаатахха, тыһыынча туонна бурдугу харайар толору механизацияламмыт ыскылаат республикаҕа бастакыннан тутуллан үлэҕэ киирбитэ, түөрт сүүс гектар саҥа сир солотон, бааһына иэнин кэҥэтэн, икки хонуулаах севооборот олохтоммута, ол түмүгэр одьулууннар бурдук бөҕөтүн үүннэрэн, алта уон сылларга семенной хаһаайыстыба буолан, өрдөх хаачыстыбалаах сиэмэ бурдугу атылыыллара. Үрэх күөрэҕэ эмиэ Бастакынан түөс-үс ыанньык турар толору механизацияламмыт хотоно, Орион үс холкуоһун хааччыйар электростанция, тутуллубуттара алта уон үс сыллаахха саҥа оскуола дьиэтэ тутуллан, нэһилиэкпитигэр аҕыс кылаас таах оскуола аһыллыбыта. Одьулууннар республика дьонугар-сэргэтигэр холобур буолар өрөөнү алта уон биэс алта уон сэттэ сылларга көрдөрбүттэрэ Ити сылларга республика үрдүнэн Октябрьская революция бүөһүн сылын көрсө тыа сирин культуратын уонна нэһилиэнньэлээх пууннары тупсарыыга улахан хамсааһын ыытыллыбытыгар Одьулууннар республикаҕа ыҥырыы таһаараннар күүрээннээх үлэҕэ туруммуттара. Бу ыҥырыыны көҕүлээччилэринэн председатель Николаев Егор Семенович, парком секретара Федотов Иван Иванович уонна нэһилиэк сэбиэтин председателэ Ефремов Дмитрий Николаевич этилэр. Эбэһээтэлистибэҕэ тыа хаһаайыстыбатын көрдөрүүлэриттэн ураты тутуу, үөрэхтээһин, доруобуйа харыстабылын, эргиэн сайдыыларын, нэһилиэнньэни культурнай өттүнэн хааччыйыыга, типовой туалеттары тутууга тиийэ киирбиттэрэ. Икки сыл устата оҕолуун, улаханныын сынньанар диэни умнан, түмсүүлээхтик үлэлээннэр одьулууннар былыҥырыыларын чиэстээхтик толорбуттара, он бес тыһыынча солкуобай хаччынан бириэмэлэммиттэрэ, кыһыл знамянан наҕараадаламмыттара. Онтон колхоз председателэ Егор Семенович Ботьосинага, Совет председателэ Дмитрий Николаевич республикаҕа Совет председателлэриттэн аан бастакынан Үлэ Кыһыл Знамята орденынан наҕараадаламмыттара. Ол кэмҥэ үлэлэммит үлэлэртэн чорботон бэлиэтиибит, 75 миэстэлээх интернат, икки квартира колхоз специалистарын уонна түөрт квартиралаах учууталлар уопсайдарын тутуута, Антипин Афанасий Андреевич салайааччылаах төрдүс-алтыс кылаас үөрэнээччилэрэ чуурканан туппут мастерскойдаах гараждара, үрэх күөрэҕэ бөһө миэстэлээх деткомбинат, саҥа маҕаһыын, туолбут толор механизациялаах сайылык комплекса, Бөһүөлэккэ водопровод тардыллыбыта, уулуссаларга, ыалларга мас олордуллан көҕөрдүү үлэтэ ыытыллыбыта, общественнай сирдэргэ, фермаларга, тууларга көрдөрөн агитация күүскэ тэнийбитэ. Уоннаттан биир улахан кэскиллээх дьыаланан Егор Семенович Николаев тус көҕүлэһининэн алта уон сэттэ сыллаахха Төҥүлэтээҕи успутуу филиала аһыллан, алта уон тоҕус сылтан туспа успутуу буолан, Олох хаамыытын кытта тэҥҥэ барсан бүгүҥҥэ диэри үлэлии турар. Ити Одьолуун оччотооҕу көлүөнэ дьоно бүгүҥҥү саргылаах олохпут туһугар бэйэлэрин харыстаммат хорсун үлэлэрэ, олоххо дьулуурдара үгүстэргэ холобур буолан кэлбитэ. Колхозтаахтар таһаарылаах үлэлэрэ дойду салалтатын үрдүк түк сыаналанан төрт уон биэс сыллаахха трактор колхоз ыанньыксата СССР наркомун Соседскай тыа хаһаайыстыбатын туйгуна бэлиэтинэн, трактор колхуос ыанньыксыта Платонова Мария Потаповна, комбайнер тракторист республикаҕа бурдук хомууругар бүөһүн икки, бүөһүн алта сылларга ыҥырыы таһааран үлэлээбит Кардашевскай Аполлон Николаевич Ленин орденынан, убай быраат, хонуу биригэдьиирэ Семен Яковлевич уонна сылгыһыт Лев Яковлевич Колесовтар Бүгүн сэттэ сыллаахха Үлэ кыһыс наамыйата уордьаннарынан, алта уон түөрт, алта уон биэс сылларга Амир Республикаҕа ыҥырыы таһааран үлэлээбит Окко толору механизированнай звено салайааччыта Седалищев Апанасий Апанасьевич ботуо санааҕа уордьанынан, сэрии сылларыгар килбиэннээх үлэлэрин иһин мэтээлинэн үс сүүс сүүрбэ биэс киһи наҕараадаламмыттара. Онтон Яковлев Николай Егорович алта уон түөрт сыллаахха Саха СССР тыатын хаһаайыстыбатын үтүөлээх механизатора аата сүкпүтэ. Ити курдук тигинэччи үлэлии-хамсыы олороннор аны тыһынча тоҕус сүүс сэттэ он түөрт сылга Орион дүөт нэһилиэгин холбоон Карл Маркс аатынан сопхуос тэриллибитэ. Сопхуос директордэринэн араас сылларга үлэлээн ааспыттара Макаров Семен Петрович, Васильев Егор Егорович, Ефремов Василий Константинович, Филиппов Иван Иванович. Одьулуннар биир отделение буолан бу сылларга эмиэ таһарылаахтык үлэлээбиттэрэ. Отделение управляющайдарынан колхозка участок сэбиэдиэдьэссэйдэрин үлэлээбит опыттаах Колесов Кэнчээрил Львович, Сопронов Феоктис Романович, Матвеев Семен Каралампьевич, Уонна эдэртэртэн Седающев Егор Иванович, Седающев Михаил Семенович үлэлээбиттэрэ. Үлэлии үөрүйэ ходьулуннар честээхтик толорбут икки сыллаах бэһээтинстэбэлэриттэн кынаттанан саҥа да тэрээһиҥҥэ таһаарылаахтык үлэлээбиттэрэ. Саҥа хотоннор тутулланнар, сылгы баазалара тэриллэннэр, сиры кытта үлэ салгы ыытыллан, оройуон совхозтарын иһигэр ыытыллар суос куоталаһыыга кыайыылаахтарынан үгүстүк ааттаммыттара. Ыанньыксыттар Константинова Моторена Матвеевна Үлэ Албан аата үһүс истиэпэннээх орденынан, ыччат наставниктара Кристина Степановна Дьячковская Саха СССР норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ аатынан, Старостина Моторена Терентьевна үлэҕэ килбиэнин иһин мэтээлинэн наҕараадаламмыттара. Сылгыһыт Седашев Семен Михайлович 74 сыллаахха республика чемпион сылгыһыта, Рязанскай Кирилл Николаевич оройуоҥҥа тохсус пятилетка рекордсмен бороон көрөөччүтэ, ону таһынан оройуон рекордсменнарын ааттарын комбайнер Артемьев Сергей Еменович, Николай Егорович Яковлев салайар үрдүк үүнүүтүн звенота, икки орден кавалера Иван Михайлович Дьячковскай салайар сылгы иитэр звенота, үүт таһар массыына суоппардара Никонов Иван Гаврилевич, Константин Изотович Нестроев, Афанасий Назарович Егоров салааччылаах Силэс звенота оройуон рекордсменын үрдүк аатын сүкпүттэрэ, үгүс үлэ бастыҥнара оройуон чемпион үлэһит аатын ылбыттара. Дьон-сэргэ олоҕун тупсарыыга, нэһилиэк олохтоохторун ортотугар тэрийэр маассабай үлэни ыытыыга нэһилиэк сэбиэтэ таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. Кини сүрүннээһининэн нэһилиэккэ баар государственнай тэрилтэлэр эмиэ ситиһиилээхтик үлэлээбиттэрэ. Ол курдук Федосия Гаврильевна Колесова салайааччылаах детсад, Егор Романович Сапоронов сэбиэдиссэйдээх бородуукта маҕаһыына, Владимир Иванович Федоров старшайдаах киностановка, Елена Гаврильевна Попова начальниктаах почта отделениета, Захар Егорович Егоров директордаах оскуола, Максимов Михаил Михайлович Макс дириэктэрдээх СПТУ коллективтара бэйэлэрин салааларынан ыытыллыбыт социалистическай куоталаһыга үгүстүк кыайылааҕынан тахсыталаабыттара. Ханна да буоларын курдук производство бары салааларыгар төһүү күһү ыччатылара. Оскуолаҕа кыһамньылаах учууталлартан билиэн ылбыт, ийэ дойдуга бэриниилээх буолуу тыыныгар иитиллибит, бэҕэһээҥҥи үөрэнээччилэр аҕа көлөнө суолун солоон, салайааччыларын ыйыыларынан, наставниктарын үтүө сүбэлэринэн Кинилэртэн хаартысабакка үлэлээбиттэрэ. Оройуоҥҥа бастан үлэлээхтэринэн наставниктар Христина Степановна Дьячковская салайар Эрчим уонна геройния Зоя Дмитриевна Капитонова старшайдаах Артык ыччат комсомольскай фермалара оройуоҥҥа бастакылар кэккэлэрэ киирбитэ бороон көрөөччү Василий Николаевич Петров, трактористар Алексей Харлампьевич Яковлев, Михаил Егорович Дьячковскай Орион чемпионнарынан буолбуттара. Онтон да үгүс үтүө холобурдары ааттыахха сөп. Күн-дьыл ааһан, көлүөнэ көлүөнэни солбуйан иһэр. Бүгүн тоҕуонас сылларга диэри Карл Маркс Ленин ааттарынан кынаттанан, күүрэн-хааран үлэлээбит көлүөнэ дьонтон бэрт ахсааннаахтара хаалан олорор. Ол эрэн, кинилэр араас ыарахан, аас-туор кэмнэри туораан, эйэлээх олоҕу туппут, нэһилиэкпит инники сайдыытын түстээбит хорсун бэриниилээх үлэлэрэ умнуллубат уонна умнуллуо да суохтаах. Кинилэргэ махталларын бэлиэтинэн, кэнчээри ыччаттара ситиһиилээх үлэлэринэн ааттарын ааттаталлар, кинигэ таһааран, өйдөбүнньүк бэлиэлэри туруоран үйэтитэллэр. Аҕа көлүөнэ албан ааттаах суола, Үлэтэ умнуллубат, салҕанар